I te tau 1860, i whakapōtaehia a Kīngi Matutaera ki te pōtā o te motu. Nō muri mai ka tae mai ia ki te rohe o Taranaki nei. Ka tapaina e Te Ua Haumēne ki te ingoa o Tāwhiao. Ko Tāwhiao te kīngi i te wā o te tutūnga o te puehu i te whātorohanga mai o ngā ringa hao o te Karauna ki ngā whenua e karapoti nei i a tātou. Nō muri mai, ka tae mai ia ki te rohe o Taranaki nei. Nā wai rā, ka tū taha ngā tāwhiao i te rironga o ōna whenua. He papa horo kua ngaro i te kapu o tōna ringa. Nā wai rā, ka puta i a ia tana whakahau, tana tongikura. Ki te kahore he whakakitenga, ka ngaro te iwi. Nō muri mai te raupatu tēnei tongia ai e te kaumātua nei. Ki tāna, kua pāhuatia tahitia te hinengaro Māori e te raupatutanga o te whenua. Na, e kore rawa nei te rongoa e oti i roto i te ra kotahi, i te wa poto ranei. Engari ke me whanui, me wharoa te whakatutukihanga mai o nga kaupapa. Ka mutu, ko te whakakitenga nei he titiro whakamuri ki nga tikanga tuku iho, ki nga mātāpono. He titiro whakamua ano tenei ki nga tikanga whakatutuki o anamata. Na, tāwhiao ano te kōrero. Kei a koe Taranaki tētehi kīwai o te kete. Kei au, kei Waikato tētehi. Tēnei au, he uri nō Taranaki, nō Waikato, e pupuri nei i ngā kīwai o taku kete kōrero ririki. Anā, kia horahia ngā kai, he ngaungau mao koutou nā taringa i te wāiti nei. Inā rā, ko taku muri, taku mua. Ko ngā tauira o taku hītori ngā rongoā o taku āpōpō. I oti kē i ō tātou tūpuna ngā whakakitenga o mua, hei whakakitenga anō mā tātou ināianei, ā muri ake nei. Nō koe e whakaaro ana ki te tongi kura nei, ka toko ake roto i a au, ko ētehi whakakitenga matua, e toru, hei tūāpapa mō taku kōrero. Ko ēnei ngā kaupapa e oreore ai ngā tauwharewharenga o tōku ngākau. Arā, ko te whenua, ko te reo Māori, tae noa mai ki te kura kaupapa Māori e poipoi nei i tēnei mokopuna, inā rā e whakakīkī ana i taku kete kōrero. Tēnā, kia mātiro atu ai o tāua mata ki te papa e takoto ana ki waho, ki ngā whenua tuku iho o ngā mātua tūpuna. Ka toko ake ngā huatau ki Waitara, ki te ngutu o te manu, ki Parihaka. Ngā totohe a te iwi kia mau tonu ki te whenua. Rere Tāwhangawhanga, he toa pakanga nō Taranaki tonu. I mua i tana matenga i Waikanae, ka puta i a ia tana ōhākī ki tāna tama, ki a Te Rangitāke. Kaua e te koa Waitara kia makere i te kapu o tō ringa. Anā, ka pakū mai te pū o te riri ki te rohe nei i ngā mahi mūrere a te Karauna. Engari, ko te whakakitenga kia kore rā e riro, kia kore te iwi e ngaro. Haere nei te wā ka piki ngā riri ki te tai tonga. Tī tokowaru te toa pakanga i tohia ki te rākau a Tū. Nānā te whakatau i te pakanga o te ngutu o te manu. E kore au e mate, ka mate ko te mate, ka ora taku toa e. Nāwai ā, kānga te titiro ki Parihaka. E tū nei te hunga ririki me te raukura hei tohu ki te ao. Ko te rangimārie, ko te rongomau te whakautu atu ki ngā riri o te wā. Heoi, i te tau 1881, ka whakaeke mai ngā hōia a te kāwanatanga, ka pāhuatia te papakāinga. Ko te utu atu ki te riri, ko te rongo. Nā konā i ora i te iwi, kei konei tonu ngā uri e takatū tonu nei. Nā ēnei tūpuna o Taranaki ngā whakakitenga kia kore ai te whenua e riro, kia kore ai te iwi e ngaro. Ka mutu, i tēnei tau tonu, nā te Karauna te kupu whakapāha i tuku mō tāna ki Parihaka. Ko te hua o ngā whakakitenga, ko te mahi tahi a ngā uri ki te Karauna ā muri ake nei. Mai te kura whenua ki te kura o te reo. I te tau 2013, i puta ngā tatauranga mō te hunga kōrero Māori. Ka mutu, ko Tatauranga Aotearoa tērā i tohua ai 21,300 ōrau noa te hunga e mōhio ana ki te kōrero Māori. Te Reo o Taranaki, tēnei, ka mihi. Te Kāpunipuni o te Reo, tēnei anō, ka mihi. Ko te reo o te takiwā nei e whakaata mai ana i ngā whakakitenga me ngā manako o ngā mātua tūpuna. Mai te tihi o te maunga heke ki ngā taia Tangaroa. Ko Tū te mātāwai, ko te kōkō tātakī, ko Ruakere. Ko koe tēnā e mau atu nei i ngā whakakitenga o tēnei takiwā, kia kore rā te reo e ngaro, kia kore rā te iwi e ngaro, kia toitū te kupu. Ake, ake tonu atu. I tēnei marama tonu, kei te whakanuitia te whā tau o Mahuru Māori, te kaupapa i whakarewahia e Paraone Gloyne. Ko tāna, I whānau mai te whakaaro nei i te rerenga nei. Kōrero Māori i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa. He hiahia nōna ki te whakamātau i tēnā kōrero. Ā, kua kitea e tātou te horapatanga o Mahuru Māori. I panonihia Te Wiki o te Reo Māori hei tautoko i a Mahuru Māori, otirā he hua ēnei i puta i tā Parāone whakakitenga mō tō tātou reo. me te mōhio kāore he utu a moni nei, engari, ko te utu, ko te takeo ōu, ko te āmaimai ōu, ko te hōhā ōu, ko te mataku ōu. Heoi anō, ko ngā whiwhinga, ko te horopū ōu, ko te poho kererū ōu, ko te Māori ake nei ōu. Tēnā, kia kawea e au taku kete kōrero ririki e puare nei ki te kai ngā hua o te mātauranga. Ko tā Te Aho Matua o Ngā Kura Kaupapa Māori e mea nei, ko tā ngā mātua, ko tā te whānau, ko tā te kura hoki, he mea awhi, he mea whāngai, he mea whakaako i te tamaiti kia tupōra ai tōna katoa i roto i te tika me te maungārongo. Ko tēnei kaupapa o te whakakitenga, ko tēnei kaupapa o te Kura Kaupapa Māori i huaki i te whakaaro, otirā, i te whakakitenga e whai hua i ngā tamariki Māori ka puta i te kōhanga reo. Me tō wai tonu te āhua o te ao i tipu mai ai rātou, ka whakawhiti atu ana rātou ki te kura. Me noho matua te reo me ngā tikanga Māori, ka mutu, me Māori tonu te ao Māori. Ka ura ake te pātai, kua puawai rānei tērā whakakitenga? Nei au e mea nei, āe mārika. Inā tirohia ngā tatauranga mō ngā whakawhiwhinga mātauranga, e mārama ana te kitea o te kauanuanu o ngā kura kaupapa Māori. Heoi, kei whāiti noa tā tātou ki ēnei inenga Pākehā nei. Kei noho tātou, ka whakaaro, mā konei noa e ea ai ngā wawata o rātou mā mō te Kura Kaupapa Māori. Ko te whakaiti te whare o te whakaaronui. Ka noho whakahēhi au i aku tuākana, i aku tungāne kua puta i te Kura Kaupapa Māori. Ka tiro anau ki a rātou, he kōrero Māori, he mōhio ki ngā tikanga, he tau te noho i te ao Māori, i te ao Pākehā anō hoki. Nā Rairau ka pātai. I te korenga o te whakakitenga a ngā kaikōkiri i te Kura Kaupapa Māori, ka pēhea rānei ngā wheako mātauranga o ngā mokopuna i tipu mai i tērā ao? Ka rangona tonutia rānei ngā hua kātahi anō ka whakahuatia e au? A kāti ake, kia tōaitia anō e au, Takiingi Matutaera, Tatāwhiao Tongikura. Ki te kahore he whakakitenga, ka ngaro te iwi. He mea whakahāngai ki ngā ākinga o te wā, pērā i tā Taranaki whakatinana i ngā whakakitenga o ō rātou tūpuna, pērā i ngā mahi kei te aroaro o Te Mātāwai, pērā i ngā hua kua puta i a Mahuru Māori, pērā i ngā painga kua puta i ngā kura kaupapa Māori. Katoa ēnei āhuatanga, katoa ngā whakakitenga i whāia i mua, me ngā hua i puta i ērā, he mea whakahāngai ki te horopaki. Ka mutu, ko te oranga o te tangata, o te iwi, te tino o ngā tino. Ko ngā tauira o ngā kōrero nehe ngā rongoā o taku āpōpō. E kore aku whenua e riro. E kore taku reo e riro. E kore taku kura kaupapa Māori e riro. E kore, tino kore rawa aku whakakitenga e riro. Tēnā tātou katoa.